ji mang'eny naduoga feel na adier mm. ng'ato nyalo eri kata mana social media mm. nitie joma nyalo eri nyalo wuoyo kuomi mm. nyalo wacho ni ya obiro teri e wuoth mm. to kiloso wuodhno mm -hmm. ok ininegi koro ichako bedo wise kok ifwenyo gigi tinde ah ok nagi kafwenyo eh.

Amba temo.
Ndalo mana temo gero simba.
Ema nyisi.
Natamore. Amba temo.
Itima ang'o? Nikech ndega utu nakani. Tong' mwalo piny. Onding' mon. Onding' mon mwalo. Mondo mi atund ka. Ndigu tuchna onding' mon. Ta at

But kaka wadhini mm. ng'e maber niya jaoda will appreciate. Yes, that's good. Ingeni wadhi kata time mang'eny nikech kwachako bedo ka
jaoda will appreciate.
Nikata ka wakimo kata dwani mondo mi in mm.

Waserito ma nyaka chake.
Wuoth ema iye tek. Eh, sama nabiro. Eh. Eh, wuoth samoro nyalo bedo matek. Mana dier. Eh, wuoth iye tek owadwa.
Atundo. Kanyo mfuago. Ndingmon. Eh. Ndigo tu na kanyo. Ai donjo.
Koro ka ndigo tu na kanyo. Awacho ni water mi. Sis nani? Sis nani? Chunyo chandore. Mogocho na mang'eny.
Makone ni a ah, a. Ah.
Kanyamfo bingine chwalo samoro.

Walami Nyasaye Mabar, Ruto Ngema, iwuotho gi jogi, jataf, Ruto Ngema, kuwuok e keny kanya mbwa. Jahera tego Lwanda kod ibedo ka loch maratego bede kode tium teko mag jochiende mano wuog kod kobirogo nyasaye makitwe twe chutho maratego jochiende wenge maricho madanyie kotonjo maki maki tim ng'wono

Eh. Bade ma ikura ikura mane ncha koni. Wona tise. Eh, kamano. Mm.
Mm. Nyathina ok adwar ithagri mak mana orano ang'e kaka entie lakini pok ang'eyo gima dhi mbele mang'eny ah. mak mana ng'e ni weche go dhi bet maber nikech yo ma ora ni obirogo eh. wuoda ni obirogo omora omora nyathina
omiyo ling'aling'a mos oweteni gi be wan go ka Ing'e kaka gibiro timo gima duong' mang'eyo ni ang'eyo maler nyathina ni beda beda mos wuoda ni ong'eyo kaka kama fadhe lenga lenga gine a andese weche aweyo ne wadu apani ung'eyo kaka meso winyo bedi mondo sana ng'ongo wuo gi sis ni no mondo ukasru sana ng'ongo baba linge ita ita ita sabet ka wuo kodi maendo mae chokora

Ang'ongo wang' numiya sut. Fadhe.
Okeli dhok demri. Miya. Okeli dhok demri. Okeli dhiang'. Aling. Idhi mi thuolo, idhi mi thuolo. Emo miya hero wuoda ni. Ero kamano. So kos my father misabet kiwuoge si. Wuona tise. My father misabet kiwuoyo gode si. Ne kalo ni nyako gudu.
Wuoda, ineno? Oneno, oneno baba. Sama ng'ongo ling' aling'a mos gima wuodu. Erokamano. Gima wuoda ne wacho ang' niwinji. Dembri fadhe.
Baba ling'.
Erokamano.
Gima isenyisi ni ka winji.
Aling' mos.
Eh, wan- Wuoda. wana tisio neno ni ah, oh, ginene ochop koni kawuono ne wa face to face wach mar sime ok rom Okrom. kamano Abram.
Mm, ok rom

ndalo mang'eny nyathiwa erokamano oweteni moko be nitiere kucha ang'eni gibiro pod gin e puodho mwalo gibiro to nyakone wuoda

Gik manyalo chwanyo jotedo gi joma nwa chamo chiemo gi Yesu ma kitue. Twe chupa.
Odonje bund ich. Nyim ich ma de ring gi kalwor reich ma kitue. Pogo gi teko gi romo le. Chiemo teko mag jo chiende wenge maricho ma jo ir chiemo ma kitue. Ma ki.
Gwedi chiemo ni e bu yingi Yesu no ruwa. Amen. Ba mane umiye yeko.
Ero kama machiegni uru kawo cha. Ero kama no ah piche. Ero machiegni uru. Warwaku. Warwaku. Warwaku.
Wuoda ne bil ne chiemu rok ne bedo ah. chiem wuoda. Ora.
Chiem chiem chiem bedu thuolo. Dakoni. Bedu. Ne wuoda chiem. Kai ni wachi ni jaudi mokwongo ma mari.

ora maji panoran wuod kanyamkwa mondo mi okaw andise mana wan gi wuonwa kabisa gi jalamo ma nyakwaro bedi nako ni ora nyaka kaw andise kese an gi owetena moko dala ka mm. musa bet ka pingu kabisa ah. wan gi riyo ka gi chocho nigola nyaka tabaka To ka fadhi ni twa nyalo remember. Yeah. Otonglo ioro. Kabisa. Nokonyowa.
Ne wayudo. Ioro tok manyeno ma ma choko soro na otonglo ma broni. Hmm. Ioro na nduru. Bodi agima nyithindo go nyisi gi. Aneno.
Aneno. Ma bala mara. Ma broni.
Ok wapogre.
Ng'ama misungu. Kata kabiro kata kabiro kendo ka. Mm. kiku chai baba mm. guogi ori makwenya ni chai ma wuoda kata ka biro ka mm. kiku chai mm. owadona owadona ne odak yuese oh. ng'ama misungu onyuomo na dhiang' ma anyiedho manie gi lwedo ariyo tiwinjo
kata dhiang' mane wabiro kane Otemo matek. Ong'ama ne songo.
Ito ang'eyi.
Erokamano.
Hmm? Erokamano ora. Ang'eyi ambe ngufuni. Hmm? Onge shida moro amora isechung' e koda. Umora.
Ka twech nyathina ne dhi sikul. Eh, itero sikul e secondary. Oringo tero.
Motimo maber. That's my brother.
That's my brother.
Wuoda heri.

Kelo jaduong' miuru mama eh? mondo one kaka ah, in mane nyuolo wa kabok adieri nyathina eh, ukele gimiyudo gimiyudo nyaka mama yudi ayie

To mae eh. kabisa wi matiyo loka matiyo loka Amerika muwuotho mokelo wadgi nyuki bwana ida ni ahero andisi mane mama andisi nyamiru mang'ani ano kawuo bedane uru piny awuo kodu mondo anyisu gima timore bedane uru piny om kibu icha bede bed ka

to rama bet ni osetimo mm. kata ka achako nyiso ka ochenagi mm. eh, nyalo bet nang'o
chocha wacho ni ling ling omera ling uyi si wach mondi de kuyi wach nyathi waduong ling ane uru mos baba ling ti weolerwa oh, adok chien mm. ora ma chocho ma bende osabet ka pingo mm, pingo dala mandisi odake mm, ni ok odwa mm. mariyo osabet ka pingo dala mandisi odake osabet ka wuoyo kodgi ma nyisgi ni yawa kama ndisi otede chura ndisi ng'ama long'o ng'ama riere tir sani gichak gidonjo gi tulo kaneko akoso Kaneka magi owetene
jaduong' nyathina kachugo ka
tamudho kata abiro rani an gi wacha duong' an gi penjo mar achiel
wa, ma wad maduong' ma babana ok achagi tapine ni ande oche ma andesni oche matis kaka an kamani amadho machang ang'o matis mar 20 kata mar 30 pok aneno ka chielo ndusona kata chang piero abich moro ma mondo mi amadhi ang'e kang'a ok ayie gi wachne mar piero adek ok ayie gi wachne mar piero adek kapok onyiena kong'o to ok andis
onyiena kong'o mokwongo

Don't joke with my brother. Ang'o miyo nyithinda kia wene gi yo? Not in bad way. Eh. Nyithinda gi ngamo kete. Walese.
Koro tero uru mos. Ora. Yes.
Awinjo ka gino mago chunya.
Andisi? Andisi? Ebunjo.
Biane. Nega.
Nyathiwa biane ka.
Andizi. Dak moswa.
Wete ni yone ni.
Dalo mang'eny.
Dalo mang'eny. Intie.
Andizi. Ta edo na mo ka me ng'ane yo.
Leng'ane. Andizi. An. Asabe ka wawuoyo mana kod Yusuf. Baba leng.
Nyathina wuoro. Wuon atie ka wuon obiro kama chuori. Mm. Ineno gima weteni otimo. Mae wuoda.
Itimo gima rach kabisa.
Mae wuoda.
Asabet ka wuoyo.
Asebet ka wuoyo tineno na rach. Kati chuni ma kode. Asebet ka wuoyo ni, ni riyo gi chocho. Wuoda ni ai kuome.
Ok dwa ni tedo kanyamfwa. Yeah. Ka wuoyo awacho mano ta rach die dala ka. Ka wuoyo ni neno konjawi gi welo. Okelwa kiros, dhiang' ma kiros. Rose.

makie jochiende maderingi ka fuyo ikore yamo madedonji e odeni odonjo kuom nyithindo dwa pogowa gi or yaye hey. mano teko marach tiriebi
ajuoga kwachako wach ni ibedie mm-hmm. mudho marach tikethi itelnwa kae buyie en ngeso nogo ruodhowa
kapok obet kong'olo bang' lemo ok marach
Oh.
Baba lenga lenga mos baba. Baba lenga.
Wadu lo sawa chika.
Oh.
Atimo mos. Biro miyo wuoda.
Andisa atimo mos. Wuoda ni ahero mang'eny.
Kuom gima otimore.
But akwayo ni ubed free. Eh, bed thuolo.
Onge gima ma madhi kethore. Adwa ni wang'aduru gini. Mapiyo piyo ora. Yeah. Kaluwore kumi wuoke.
Yeah. Wang'eyo chil kaka. Odwa dhi.
An wachni nawinjo. Kandi isenyisa ma in ma in Sweden inyisa gi dhogi ni ibiro Kenya mondo ikel bro wuoth. Aneno gima utimo kendo aneno chia maru utimo e dirala waka. Aneno chia maru ngufu muwuothogo. Kata kane siso biro mandisi onyisa one two three amorgo. ok adhi ketho thuolo mang'e ni une mang' utie ka ocha madhi kawo thuolo tami baba
ami baba baba owach machuok owach weche ariyo kata adek
monyalo pongezi godo ore mokawo nyare andisi hmm. takwayo ni kik udogi hmm. gi wich kuot ah, ah. moro amora manyalo timore makata udogo ka nyamfwa ni dala dala gapelo cha korga ndese otimore marach baba ochocho ling ling ti jakong'o ling ti ing'e ang'o e wika ling ti ing'e afuwo chocho chocho wiki ling ti chocho chocho
ibro mae wadwa duong' lingane baba
ling ti Kong'o midwaro ni miyi. Orani tiyo matek. Ang' ma tu singa bich.
Ano ka tinde kong'o. Ang' ma tu singa bich oromi. Ano ka tinde kong'o. Baba wuo matin. Koro weya wuo ge.
Welo ma kana mfwa. Ambe nyaka wuo ge atna.
Wawe wata ng'eyo kasi tiyo gi baba wuo deal kodu kaka ng'eyo.
Baba wuo.
Nyithinda ng'e kaka nanyuolo. Ucha dano ni. Wang' na riembo. Ineno orani. Baba we wuo.
Gima orani osetimo pek kaka polo. Orani osetimo gima pek kaka polo. Unu biro kupopni. To kegima koro gima itim kaka waherore kodu pile cha kaka wahere to orani en ng'ama ang'eyo ni ndaot ng'ama aseng'eyo kaka konya ma orani nyaka ang'e mani to ang'o madhi mbele koro miyo seche mosebet ka we umwomoru orani e gine wuodani wuodani mora kaka chak osemiya gimoro amora Gure ne omiyo kaka nyithindo dhi skul. Baba wanto chango poko miyo wa. Chiemo chiemo to wanto. Baba inti chango. Muchamo ka en e mokelo. Wuoda ni ema kelo gigo. Giche ma podi. Eh, ma wuoda.
Ng'e ni en wuoda. Mose ok ong'e ni en wuoda. Ok ang'eyo, ok ang'eyo. Magi yo wuota mane? Gitu. Kaka en wuoda ni. Ahere. Mata gombo chango. Aodhi ng'eyo nu.

Mane jo mahero. Ero kamano kuom kendo welo. Wetiko na ma kunyo minu kende. Wetiko na mos. Ero kamano kuom kendo welo. Angina ngamal ka. Ero kamano. One.
Wabe. Baba okare wuo mang'eny. Wang'eyo ni wenu wadu. Ero kamano. Ang'eyo ni kata kopo. Wadu e morwaki.
Muma temo nyisowa weche moko kata jadolo ni iluongowa tiluongo wang'o. And sinyichogo report or kawo kawo chwa biro kamano gibiro thuola dhi we lwetgi okeyo marach to andisa duoko ni erokamano nyathiwa nakawo ni tanga tanga kata sama ninyisa nakawo ni tanga tanga yudo ng'at moro madang'ni tayudo ng'ama orie dalani
to sama yudo ng'ama oriere ni Adwoko erokamano makende ne ka ocha mowuok Kanyamfwa kendo adhi miyogi thuolo makende ka ndisi ne nyisa to nawe gin joma bagni to adwoko ne Yesu erokamano. Ora akwayo ni thuolo maru erokamano. Thuolo maru.
Yeah.
Ling'uthi ka ocha wuoyo. Thank you so much, my brother. As I can say, it has been very tough for us, but

and then take out chimoko chapa batiri kuka mm. chako mm. and what did i tell you mm. mano juma sebeto anyami techniques minyalo beto godo ni nya mondo kik chama do no konyi konya okonyi mang'eny konya professionally yes and right now kaka nadhi loka nabedo go wadwan Arab endo no pod nodong' piny koni yes otiyo matek

Baba, Mungu najua kitu mle. Thank you so much. Mm.
Tayana weta na mokonika. Usachapo matin en mana gwenyruok matin. Yes. And when I, you said you want liquid for liquid of 20 20 bob. Yes. 30 bob. Yes. Ah, who are we?
Who are we not to give? Who are we? Yeah. We give you. Neno koro kuma kwa ni mashemecha. Yes, and this.
And this. Eh, shemecha kendo aere kabisa. Mm. Nyaru ni osiro kech. Nyako maber.
Baba ayie. Ma nyako mosiro kech.
Kendo I'm telling you, kendo ya wanga samoro matek kabisa. Kaparo kuma noae koda ndalo mane

Ago erokamano ahinya ne rwak murwakowa godo. Hera, hera en ang'o? Hera nyalo kawo chunyi mapudho oko.
Wacho sipich motegno, sipich miwacho, oche mamiyo aheri, chora ndizi.

Adwa ni mondo mi akel wach mar erano koka chak wuoyo kaluwore kod gima apani dalani asetiyo matek true true that's true yeah, true asetiyo matek e dalani ma kata kiwacho an mana supply Minwa, Minandisi, Maka. Yeah. Maka sekele dala ni mara monad. Maka ka gunia.
Lote ikelo mang'eny ora ng'eyo. Ne donje lweta. Gunia ka gunia donga kelo ka. Ikelo maka. Masa mora mora mago maka dala wa akelo ka. Sama go maka dala wa akelo ka. Mana die. Gimuduoga neno
Kamor god to en mana gimoro achiel. Yes.
Tok. Kata kopo ni ne nitiere wat moro. Bas an go. Kendo andiko. Bas an go ka. Amba setiyo matek.

Ndiko ne Father Barasa. Yes.
Ma bende kama nitiere kani. Yes. Kapok agolo yie, owacho na kuonga chiw Barasa mm. mar Father. To sani yes. ng'eni tinde Barasa olal. Yeah. Pesa tindi gola gola ng'o? Apiacha.
Kineno gi wang'i.
Yeah.
Awacho ni hawa.

ayie naketo nowacho na yie eto ok abi kodo kamano ing'e babu dak mabati waneno ka wae lum wawacho kara yie kodo awacho ni yawa
basi ok adhi ndiko ne fadhi
mare momakorego
mar baasano chwade kanyo pesa di chengi mondo ilam. Mano sotano. Wan kati lamu. Ma pesa di.
Sotano.

odhi choko imiya dola ma loka koro ata dhi mi change ma Kenya. Eh. Erokamano.
Aduoko wacho ni hawa ok anyal nego jogi gi pesa. Mm. Aduoko gini en e kiro. Nikech
Wakoni wangese.
Wangese.

wabiro iyiere ang'eyora gimanotimore
betri manochayo mathum cha mathum emonego bed ni sani koro oseketi but donge wacho ni sa ariyo sa ariyo wan omoke nyathi uni ahero Andisi ihero chuori? Ahere.
Ihero chuori?
Mm. Erokamano. Iwinjo? Eri.
Gima dwani mondo atim. Yes.
Aneno ora. Aneno ngufu mari. Eh? Imeyama. Dhiang' makelo nu. Kiros. Eh?
Kiros. Nyarieya. Mano kiros. Mano kiros nyarieya mar dhiang' mikelo nwa jirani. Andisi neno.

Dong pok wachiemo chiemo mar odhiambo podi. Kamano.
Chiemo.
Wuogi jorango kip gi kip gi pulo. So
sana chung' ne ok onyise oh.
iwuo gi Raila baba my personal friend neno eh? tuandisidi yanga malich ya achung' eh, sani idwaro women idwaro women idwaro women

Eh. Gik moko timre maber. Wacho mo matin.
Ayie ora. Iwinjo. Mm.
Adwa na mi uh, uh, pesa moro. Yes. Minyalo konyo.
Eh. mbugni man man e ndiri e jikono eh yeah eh ribet maber kamano Nyasaye itimona itimona erokamano ora erokamano ora eh eh eh